Оччотооҕу кэмҥэ биһигини, бастаан онус кылаас кэнниттэн үөрэххэ сразу ыыппаттар этэ, икки сыл хайаан да үлэлиэхтээххин диэн ол кэнниттэн үөрэммэтэхтэр. Ол иһин буоллаҕына биһиги оччотооҕу промкомбинакка бииргэ үөрэммит үөгэбинээн Карамзин Одуньялыын кирпиичэ уһугутугар оробуочайынан киирбиппит Оннук диэн ити прикааһым билигин трудовой книжкабан баар. Онтон дьэ эмискэ биирдэ өйдөөтүбүт оччолорго Мииринэйгэ дьэ дьоннору эдэр ыччаттары хомсомоллары ылаллар. Биһиги Уус Алдан оройунуттан уон алта хомсомол барыахтаахтар. Төһөтө барбыта биллибэт онто эттим. Хата биһи Мииринэйгэ барбаппыт диэн буолла. Велосипединэн элэрдэн иһин. Онто баран иһэммит рекомолга диэммит ыйытыаххар месте бар булла хатан да барыахха диэн буолла. Оччолорго ол минигэн ийэм ыытарын, ону мин олох ыйыппатахпын, тоҕо диэтэххинэ, убайым Алексей Дмитриевич уонна горсовет бэссэдээтэлинэн үлэлии олорор. Ол иһин ийэм ыытара чуолкай диэн бэйэм итинник токуйдаабыппын. Инньэ гынан дьэ баран төттөрү баран иһэммэ тройкомолко ыдьыппыт, место баар, барын диэн буолла. Инньэ гынан улахан баҕайы онтукай ол путевкам билигин суох комсомольскай кыһыл тастаах олох путевка суруйар бэрдилэр. Инньэ гынан бар Ити алтынньы түөрт күнүгэр оччолорго кыра мин көрдөхпүнэ киһи олорбот кыра туох эрэ таһаҕас таһар самолекка олоттулар даҕаны баһаалыста алтынньы түөрт күнүгэр Миирнэйгэ көтөн Ньурбаҕа биирдэ посадкалаабыт тиийдибит. Онно мэлии барарбытыгар диэми биһиги хаһан даҕаны дьэ курдук Мииринэй туһунан кэрэ кэпсээн, сэмэй сэһэн оҥостуом диэн өйдөөн да хаалбатахпыт. Сөптөөх онтукайбыт билигин дьэ Өллөкөй саамай киэн туттуум олоҕун саамай эдэр эрчимнээх кэмигэр өйдөбүнньүгэ хаалыыта кини эбит атын үлэлэргэ тэҥнээтэххэ. Бу хомсомоллуу сылдьар уон сырыттахпына онно музейга наада диэннэр альбом оҥотторбуттар онно дьыбыһатардарбын билигин кыратык кэпсэтэлиэм. Сөп буоллаҕына дьэ оробочай устукатуур малярынан ыллылар, ол ылбыттарыгар волополмабыт диэн бу кирзовой саппыкы уонна мана комбинезон, человека уонна манна өрүү былаат бүттэ. Бу форманан дьэ куруук күнү быһа күн аайы бас көһүнньэҕэр өрүүгүн. Бараҕын ол бараммыт буоллаҕына Бу бабушкам Гунчица диэҥҥэ убайым олорбуттара, ол уулусса көстөр. Ол бараммыт дьэбиһи күлү быһа үлэлиибит. Аны бу Миирнэйбит сибэккитэ Ньургуһун манна саһаххай былаан араатах фиолетовай буолар эбит. Бу була торуу школаттан барбыт били кэпсиир оҕолоро. Кинилэр түспүттэр. Бу була биһиги улуустан бу барбыт ити Алексеева Даша, илигэн суох, бу Дунян болорор, эмиэ онно үһүөн этибит Инньэ гынан эмит бурдук үһүөн эмиэ биир хоско олоро сылдьыбыппыт сөп ол кэмнэргэ доҕордье бу бу сабыс-саҥа чороччу улаатан эрэр дьоннор дии кыргыттар иҥин диэн аахсыыта суохтаҕа диэн насилканы толору Бадарааны иккис этээскэ таһаарыы диэн алдьархай да ыараххан буолуо, ону буоллаҕына аны раствормешалка эҥин диэн суох, бэйэҥ күрдьэҕинэн дьэ кумаҕы буккуйаҥҥын барытын буккуйан-буккуйан бараҥҥын ону аны куттаҕын, ол куттан баран аны иккис этээскэ соһон таһаараҕын. Уонна туран барыта бадараан да бадараан күнү быһа бадараан онно ким да аллергиялаабат, онно ким да сылайбат курдук, уонна киэһэ хойукка уйайаан бараҥҥын дьэ итинник формаҕынан Барҕан, сөп, онно аны туран барыта ыччат, сөпкө биир да пенсионер суох, эбээһэ барахсан барыта хаалбыт. Саллааттан кэлбит уолаттар диэн, оскуоланы бүтэрбит оҕолор диэн, инньэ гынан биир даҕаны бу чахчы даҕаны дьигичик эдэр эдэр куорат эбит оччотооҕу санаатахха. Олох киһи аны ууларын буоллаҕына барытын баһаллар этэ инньэ гынан чэ ууга уочараттыыллар быһылаах уоннаатаныгар барыта син Отоол условиеты биһиэнэ курдук онно болгуоссуруйанна биир да дьиэ суох барыта киирбит таххыбыт иһирдьэ таһырдьа сылдьаҕын сөп тула уонна була биһиги ол палааккабытыан доҕор бу хаар түһэн уже кыратык киһи тоҥуон дылы олордубут ээ ол онно була мин дьигинэн көллүргээммин убайым аахха олоруохтаах киһи анаан ол романтиканы батыһаммын олонно кыспан доҕор буоламмын кэлэммин уонна ыйтан ордук оҕордук палааккаҕа олордубут Онтон дьэ дьиэлэргэ кыһынын дьиэлэргэ олорбуттара оҕолор. Онтон кинилэр дьиэлэргэ көһөн уопсайдарга барыыларыгар мин дьоннорбор дьэ кэлэммин онтон олор дьоннорбор олорбутум. Биһиги бары бииргэ үлэлиир этибит. Сахалар нууччалар диэн онно үс араас омук үлэлиир эбит. Ол гынан хаһан даҕаны бу эн сахаҕын мин нуучча бэндиэрэттэр бары эйэлээх баҕайы бары өйдөһөн-өйөһөн үчүгэй баайы түбэһиниир этибит саастаахтар маһа үчүгэйдик биһиги даха көмөлөһөн этэн үөрэтэн үлэлэппиттэрэ онно буоллаҕына олох разрядтар улахан ахса сыгына разрядтаахтарын диэн туох баар паадуга диэн туох баар бу люстерелер киэргэллэри диэн барытын оҥороллор этэ биһи барахсаттар буоллаҕына үлэбит диэн ол таһа Носилканан бадарааны буккуйан-буккуйан бараммыт, носилканан иккис итээскэ таһаарабыт. Ол таһааран баран аан бастаан үөрэнэрбит истиэнэҕэ или массыыналанан быраҕан көрөбүт даҕаны, олох аҥара да тиийбэт быһылаах этэ, барытын бэйэбитин ыһынан бараммыт төттөрү оҕордук тас да тас буолар буолар этибит. Бу буолла ботуобуйа үрэхпитигэр сынньалаҥбытыгар сылдьабыт. Биһиги тиийэрбитигэр диэн ити Миэстэ диэн кыргыттарга суох сөпкө. Ол алтынньы түөртүнэн ыла ханнык миэстэ ордуой киһи сүөһү буолуна тиийбит. Инньэ гынан буоллаҕына биһигини биэс уол олорор улахан палаакатыгар онно икки кыыһы олордон кэбистилэр. Оччотооҕулар буола оҕолор ол уолаттар биир да киһи арыгы испэт, биир да киһи табах табахтаабат, бэйэлэрэ Аспытын астаан, уоппутун оттон, биһи онно боос коммунальнайга сдьыыппыт. Ол гынан баран Дуньабынан барахсаттар икки биир спальнай мөһөөччүктээх этибит. Ол мөһөөччүккэ киирэн бараҥын, ол аата эйэн түүнү быһа биирдэ да атаххын токуруппаккаҕын, көбүс көнү тугутуйан туруохтааххын. Ол онтон, онтон да син сынньанар этибит. Эдэр саас диэн олох атын эбит. Бу билиҥҥэ тэҥнэтэххэ. Оччотооҕу Мирнэй куорат көстүүтэ диэн маннык этэ: этээстээх ийэтэ да туга да уһулҕатта мас тиэрэ этэ, саамай улахан икки этээстээх ийэ буолар этэ уонна быык аайы кулууптаах этэ мас эмиэ этээһэ уол уонна почта дьиэлээх этэ. Ол сурукпутун мантан тиийдэҕинэ биһиги куруук паспорбутун илдьэ сылдьар этибит уонна бараммыт почтаттан сурукпутун ылар буоларбыт. Бу буоллаҕына оскуола мас диэсим биир икки өтөстөөх. Сүө бу буоллаҕына били миитиннэр буолаллар первый майга диэн сэттис сэттискэ диэн Өктөөккө уурдук дьэ дьон муньыштан манна бу үөһэ трибуналара бу кулууптарын эниэн баар этэ уонна буоллара кыттааччылар сөп. Аны туран дьэ, бу аан маҥнайгы Мииринэй куоракка таас дьиэбит диэн бу икки этээстээх оскуола тутуллубута. Бу оскуоланы штукатуркалыырга биһиргэ эбэбит. Онон бу өйдөбүн ыла буолар. Оччолорго пионер хомсомол диэн тэрилтэлэр бааллара наһаа наадалаах. Билигин даҕаны наада эбит өйдөөтөххө. Онно бала биһиги туох даҕаны олох Ынырык актыыбынайдары этибит бары хомсоҥуолу ханна ыыталлар да барытыгар оннооҕун субботникка бараммыт пиэрмаларга ынах ыан хайаан баскыһанньан даҕаны буорта гынныбыт тиирэккэ наар куруук үлэлээн тахсар этибит инньэ гынан буоллаҕына дьэ бу хомсомуол оччотооҕу сылларга саамай күрээннээх үлэһиттэрэ ыччаттара биһи буолабыт оччотооҕу кэм дьоно. Онон буоллаҕына дьэ бу ааспытын кэннэ санаатахха кырдьык даҕаны ама даҕаны ааспытын иһин аны төннүбэтин иһин айас кырдьык даҕаны умнуллубат үтүө өйдөбүл өй-санаа киһиэхэ эбэрэ билигин санаатаххына боруоста наһаа үчүгэйдик өйдөөн ааспыт эбиппит хомсомуол сылларын хомсомуол сыла күнэ, төрөөбүт күнэ диэн туспа бырааһынньык хомсомол буоларгыттан аны сорох оҕону була хомсомолго эмиэ мээнэ ылан ылбаттар этэ. Хаалбыт иһин модуругалар иһин бааллар. Олор хомолто бөҕө булаллар, биһи булатта хомсомолго киирбит дьоммор кылаабынайынан кыйылаанан буоллаҕа диэбитэ. Онон дьэ хомсомол сыллара хаһан даҕаны киһиэхэ умнуллубаттар урукку хомсомолларга уонна хаһан баҕарар биһиги билигин даҕаны ол хомсомол кэминээҕи хаачыстыбаларбыт барыта бэйэбитигэр иҥэннэр били патриотическай воспитание оччолорго наһаа улаххан этэ онон буоллаҕына билигин олох боруоста билигин санаатаххына үтүө холобур эрэ буолуохтун сөп урукку комсомол оҕо